Ундүртенче бүлек. Норадынның Җанбайга очрап әйтешкәне, Җанбайның Идегәй белән Норадынны бозылыштырганы. Рафаэль Миргаязов укый. Юлдашлары кушылып, Алар юлга киткәндә, юлда торган байтирәк, байтирәккә төшкәндә, кара аргымак кантарып, йоклап яткан берәүне күрә биреп килгәндә, үтерергә уйлады, аннан кулын кире алды. Йоклаганны үтергән, коралсызга кул салган хатын булыр, ир булмас. Ана итеп норадын ул адәмне уятты. Уяна биреп беравык, Тора килде киң җанбай, Тора килеп сорнады. Әй, Норадын, Норадын, Һич тә бирмәсен морадың. Тукмак яллы турыны Кайда мендең, Норадын? Тугыз күзле кирәүкә Кайда кидең, Норадын? Саурык бия сөте иде, Тыныч йортка кот иде. Туктамыштай ханиям, Аны ниттең, Норадын? Анда әйтте Норадын. Тукмак яллы турыны Тунаган җирдә менгәнмен. Тугыз күзле кирәүкәне үтергән җирдә кигәнмен. Саурык бия сөте булса, тыныч йортка кот булса, Туктамыштай ханыңны, синең якын каныңны Төлке күлдә эзләнеп, эзен чыгарып алганмын. Ку күлленең күлендә баса барып җиткәнмен, уклашып көрәш иткән соң, иңкәйтеп җанын алганмын.

Аркада торган алтауга ага булыр көн туармы? Идегәй белән Норадын көне батар көн туармы? Түбәдәге дүрт йолдыз таңы атар көн туармы? Тубал турат койрыгы дүрт чалуга килгәнме? Калган коткан ир булып, Кадир бирде хан булып, борынгыдай дан булып, ту җилкелдәр көн туармы? Безгә туган шушы көн, Сиңа тагын бер туып, Чөйдәле балта кулга алып, Чөйдәсенә бер менеп, Түмәнчек күзле бабаңны Түбәләр көн туармы? Үшләк башы кара урман, Әүвәлгедәй безнең ту, Шунда башкып иңсә иде. Түше шалпык, бүз шоңкар, һавадан түнеп иңсә иде, дүрткә аерылып, ак найза түрә авызына төшсә иде, дүртәү-бишәү бер булып, әүвәлгедәй безнекеләр ту киңәшкә килсә иде, дүрт Болҗарның агасы, Макмал улы Киң Җанбай хан Туктамыш чагында түрә булып үтсә иде. Идегәй улы Норадын әрмәчесез үтсә иде. Әй, Норадын, Норадын, ич бирмәсен морадың. Җанбай аны дигәндә, тау иленең Мәмәткол атлы егет килде лә, Җанбайга атын тибендереп, алмас кылыч күтәреп, Җанбайны чалмак булды ла. Норадын аны күргәндә, аралап торып килде лә. Анда Җанбай әйтте лә. Корга кунмас карагач, Коз кундырдың норадын. Козгын кунмас ку агач, Ку кундырдың норадын. Җиргә тамар канымны Җиңнән тоттың норадын. Җилкәмнән төшкән башымны Җиләп тоттың норадын. Сиңа ияргән колларга Гомер бирдең норадын. Җанбай алай сүз әйтеп, инде Мәмәтколны сүгәдер, Борма, борма, башлыкол, Урыстай сарай чәчле кол, Ач бүредәй тешле кол, Төлкедәй кызыл йөзле кол, Әләкләгән әләк кол. Төркенем белгән түрәм бар, Башымны белгән патшам бар, Патшалык кылган иям бар, Сездәен тау иленең Чиркәс колларда ни эшем бар? Ир нырадан анда әйтте, Әй, киң җанбай, киң җанбай, Син үлгән белән күбәймәссең, Сине үтереп, ни итием? Үтерми ак китием. Туктамыштай ханыңа нинди хезмәт кылгансың, атама да шуны кыла йөр. Сарайга кайтып җиткәндә, Туктамыштай хан башын канҗыгасыннан чыгарып, Идегәйнең алдына ташлап әйтте норадын. Төннәр, көннәр кугансың, Төлке күлдә эз алып, Төлке күлдән ку күлгә, Юнәлгәнмен сүз алып, Ку күленә баргансың, Күз йөгертеп алгансың, Казгышларны кычкыртып, Тукмак ялны пышкыртып, Поса-поса баргалап, Туктамышны тапкансың, Ул миңа да мин аңа, Күп сүзләрне әйткән соң, Иңкәйтеп башын алганмын. алдыңа китереп салганмын. Анда әйтте Идегәй, Әй, Норадын, Норадын, бу хезмәтне үтәдең, кабул кылдым морадың, сиңа булсын хәнәкә. Урдабашы биш уба Җанбай җитеп килгәндә, биш убада елаган ханның кызы Хәнәкә, Җанбай аны күргәндә, тулгай биреп, аны әйтте. Елама, Хәнәкәм, елама! Атаң иде Туктамыш, атсыз идем, ат бирде, тунсыз идем, тун бирде, асыл туннар кидерде, гәрәби атлар мендерде. Ул көннәр инде безгә юк, елама, ханәкә, елама. Туктамыштай ханымны, синең дә булган атаңны, Идегәй улы Норадын куып та җитеп барганда, кагып та башын алганда, атасының алдына аны да китереп салганда, бу эшенә дан итеп,

Алар да китеп тәхеттән синең энең яшь солтан Кадирбирдә хан булып, әвәлгедәй дан булып, дәүран гомер сөрсә, әй! Җанбай алай дигәндә, хәнәкә торып килгәндә, киез бәйләп карнына хан сарайга иңгәндә, Норадан аны күргәндә, бу ни диеп торганда, ханәкә солтан ана әйтте, атаң белер мәгънәсен. Моны ишетеп Норадын күмердәй кара киселде. Атасын күреп тәхеттә а дип аңа җикерде. Кулындагы думбра кулында түзми сикерде. Анда чыгып уң күзе күзсез калды Идегәй. Идегәй дастаны аудиокитабы Миллиард татар редакциясе һәм Китап радиосы уртак проекты, Татмедиа агентлыгы һәм акционер җәмгыяте ярдәме белән эшләнде.